ڈاکٹر کول او ساڑا گلی دی نکر تے جڑا ڈاکٹر آیا ہے نا ویور او والا تے اون ڈاکٹر دا ذکر کریندا پیا ٹھیک ہے شی گلواونے ایک لوا لے یار ایک لوا لے یار ہاں بھائی تو کتھے چلے ہلو بس تے چلا ہاں مجاہدی ہو رہے تے آ ویڈیو تو بنوائی وانجا یار ویڈیو دا ریل تا پوری بنوانا کدے رہ وینے بیہ سنا

ایڈو ماشاءاللہ ویور سڑا عمرو آ گئے اے چیک کرو کیا بات اے بوٹم دا بھرا ہے عمرو کیا بات کھڑتے نہیں وے گلیے ویور باہر آئے ہیں تا کوئی نہیں ملے اے سارے ننے منے ویور ملے ہیں کہ اللہ تے مجاہد سٹار صاحب اول ساڑے تک پتے کہ سلا سٹار ہے تے ماشاءاللہ سورج جتھا ہوئے بڑا پیارا پیارا لوک دینا پہ ہر خوبصورت جے ویو آندا پے اوکے تے باقی گلی دے وچ کوئی نہ ہون دے باوجود اساں اب خود اسے تے ویلو کنٹینو کر کے دے ماشاءاللہ اور السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کرے تو سارے یار دوست احباب صاحب تندرست ہو سن فٹ پارٹ ہو سن جی میں کہ تھوڑا بھی اپنا سلیم کھو کیا لا اور سپیشل پرسن جلدی جلدی مرے سو سارا یوٹیوب چینل لائک سبسکرائب فالو شیئر کرے سو فیس بک پیج دے ویڈیو پہنچی پتہ کو بھی فالو کرے سو ٹھیک ہے کوئی کسر رہ تو نہیں گئی

انجوائمنٹ کریندے ہیں پیارے پیارے اپنے سرائیکی نظارے تے چھوٹے چھوٹے ننے منے بال ساڈے محلے دے محلے وچ فل آمد و رفت فل وی آئی پی ویو وی آئی پی آندا پہ ماشاءاللہ ویلکم بیک ویور ماشاءاللہ باہر آ گئے ہیں باہر جیویں آ کے پہنچے ہیں نا ماحول وی آئی پی تھیا پہ صاف ستھرا ماحول بنا پہ میں آتا سدا باہر ماحول ہے سارے گاؤں دا پیارا پیارا خوبصورت چھ چیک کرو ویو چیک کرو سارے گاؤں دا ماشاءاللہ اے پیارا کہنا اے کو آدن سارے گاؤں دی خوبصورتی تے باقی جی میں کر کے اساں اپنا کیبن دے دا پہنچے روزی روٹی کرنا سارے ماشاءاللہ بیر تے بیر بھی ٹھکا کے لگ گئے بادلہ نے تے بسیرا کیتا ہے پیارا پیارا تے خوبصورت جی ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے تم دکھیں دے رہنے اپنا برا تھوڑا سپیشل پرسن معذور سلیم کھوکھے والا تے ماشاء اللہ کافی لوگ نہ فصلاں وچ اپݨے گھاہ پٹھا وی کرݨ آئے ودن تے او اس جگہ دے نہ دور دراز تک چیک کرو سامݨے دولھے دی گڈی وی ماشاء اللہ سجی ہوئی ہے او سامݨے وچ نظر دی پئی ذری ذری چلو کوئی بات نہیں ذری ذری نظر دی پئی تاں کے ہویا باقی ماحول اپݨا پیارا جی ہیں خوبصورت جی ہیں ایڈو لاری وی آئی ہوئی ہے سکولی اسٹوڈنٹ بچے چا کے۔ تے ول میں آدھاں کیا بات ہے سنگت ہیں۔ باقی ویور ماشاءاللہ ساڈے گاؤں دی نیچرل خوبصورتی ہوندی ہے پیارا جیاں ہوندے ماحول تے خوبصورت جیاں ہر چیز دے نظارے اپنے اپنے ہوندن ماشاءاللہ چیک کرو او دور دراز تک تانوں نظردا پیا نا درختاں دے اتے درختاں اتے ساریاں دے اتے نا بڑا وی آئی پی ماحول بنایا گیا ماشاءاللہ پیارا پیارا ہر سائیڈ دے سارے وݨ کو وی انہاں رنگین کیتے ماشاءاللہ۔

ہر محال ہوے پیارا جیاں ہر سنگت دا ہر اپنا خوبصورت جیاں ترا سو نال نال ویڈیو سکپ نہیں کرنی مزید اگاں چال کے دونوں بے بھی اگاں اگاں پیارے پیارے کلچر دے پیارے پیارے ماحول دکھے سوران دے ٹھیک ہے سنگت راسو نال نال ارے بھائی صاحب گاؤں میں ٹرالا آ گیا بھائی صاحب اوئے ہوئے ہوئے ہوئے

سدا بہار نظارے اچھا ویور گال ہے ایویں تساں سمجھو جی میں ٹھیک ہے ویور تے ماشاءاللہ سردی سارے کو تھی گئی ہے بہت زیادہ بھرا توارے نے کوٹ اپر شپر کی دے پا کیوں پا کی دے کیونکہ شکر الحمدللہ کھانا کھا دے کھانے تو بعد شکر الحمدللہ تے اون تو بعد سردی کو بچن کی تے اپنے آپ کو سیف رکھا کرو کیونکہ سردی لگ گئی تے والا اللہ معاف کرے کچھ بھی تھی سکتے ہیں تو باقی ماشاءاللہ اپنے اپنے پیارے پیارے سارے سریکی وسیب دے پیارے پیارے کسان بھیرا جڑے ہیں نا جتنے بھی ہیں اپنی اپنی فصلیں جو آ چکے ہیں تو فصلیں دے وچوں کٹائی شٹائی ماشاءاللہ کریں دے پین خوبصورت جائیں اور پیارے پیارے ڈیدے پہ بنا کسان بھیرا سارے آئے وزن فصلیں دے وچ کیویں ہیں ڈیدے پہ بنا سنگت تے باقی اس سائڈ دے ماشاءاللہ رونگاں برحال ہیں خوبصورت جی ویو ہے تے پیارا پیارا بادلاں دا بسیر ہے تے بھرا توڑا بہ کے نا سپیشل پرسن ہے تاکو آپ کو پتہ ہے معذور ہیں اساں کوئی زیادہ اساں چیل قدمی زیادہ اٹھ پٹانگ کہنی سے کریں دے اپنا بلاگ بڑھے نے اپنے کھوکے تے روزی روٹی کریں نے اللہ دے حکم نال تے اللہ پارو خیر خیر جس ٹائم سارا مونیٹائز ہو ویسی تے اس دن اساں انو بھر دیونے دوبارہ وی آئی پی کر کے لیول دا سٹینڈر دا سردی دا لوکیشن ٹائٹ تھیندی ویندی ہئی اساں اتنا جلد جلدی ولا ماشاءاللہ کپڑے شپڑے پا کے نا ریڈی تھی کے آ گئے واپسی دوبارہ کیونکہ سردی لگ ونجے انسان کو ولو لاندی بڑی اوکھی ہے گرمی تو پریس کر سکدا ہے بندہ سردی تو پریس نہیں کر سکدا اے ول مسئلے مسائل ہوندے رہنے باقی چلو کوئی گل نہیں باقی نہ رہے کرو محبتاں ونڈیاں کرو ساڈے پیارے پیارے سرائیکی ولاگ دے پیارے سرائیکی کلچر دے سرائیکی ثقافتاں دے اندر پیارے پیارے سرائیکی وسیب والے بھراواں نے ساناں سپورٹ کرنی ہے ساکوں لائک سبسکرائب کرنا ہے فالو شیئر کرنا ہے ویڈیو واچ کرنی ہے تے کوئی غلطی کوتاہی ہوسی تے بھرا کو معذرت دیسو ولاگ دا اتھائیں کریندے پئے اساں اج دا ولا اینڈ ٹھیک ہے سنگت ملسو راندے ہر ایک نویں ولاگ نال ہر ایک پیاریاں خوبصورتیاں دے نال نال ہر ایک پیارے انجوائمنٹ دے ولاگ دے نال نال دو منٹ دا ولاگ ہوندے چھوٹا جے ہوندے دیکھ کیتا کرو پیار منڈا چھوڑا کرو اپنے سارے سرائیکی گاؤں دے نال نال محنت کریندے پئے راج کے دبنگ کر کے ہک ڈے انشاءاللہ اللہ پاک کامیاب بھی کریسی ساکوں اوکے بل ملسوں ہک نویں ولاگ نال ڈیسو اجازتاں اللہ حافظ.